sanibonani dumelang avuxeni vayingiseri va munghana lonene fm vito ra mina hi mina joela tizy ni huma mpumalanga bushback ridge ejusticia namuntlha ni ta va ni ri karhi ni mi tlangela music wa mina kwala eka show ya lathela uh, first song i vaphatsi bekuphila featuring dmacels

eh, risimu leri vulavula hi eh, va le hansi va hina ku ri eh, va hi hlayisa va hi pfulela tindlela ku ri kota ku fika lani hi yaka koho ku ya music na swin'wana swin'wana vuton'wini swiyimo leswi hi hlanganaka na xona um ni nga se mi chumayela ngopfu a yi fambeni ka risimu ra number two which is kancane kancane leyi ni nga na knic

kusuhi na khensa ka un'wana ni un'wana loyi a ri rhandzaka. Risimu leriwa ri vulavula hi ku ve ni phuxa katsongokatsongo swi ta gcina swi hlangana swi ta gcina swi maka hi nga jahi va ri ku dya ngopfu a hi ku tlula ndlala yes so sweswinyana hi ya ka risimu ra number three which is vo khokho va mi. Bokhokho i rito ra ra Xiswazi so i rito leri ri vulavula hi va le hansi vokhokho i more like mikwembu ya n'wina so vokhokho va mi vulavula hi ku ni khensa va le hansi ku ve ni va ni hlanganiselile swilo swa mina swa hlangana swi famba kahle swa conda se ni vona na ku khanya lani ni yaka kona.

eh, risimu leri ni ri rhandza swinene a ri si huma ni ta ri humesa eh, nyanga leyi nga le ka yona ku nga nyenyankulu so a yi chuvekeleni mahlweni sweswinyana eka track number four ku nga egoli egoli i i rito ra xizulu leri hlamuselaka ku ri eh, ejoni egoli le joni so e risimu leriwani ni ri endle 2020 ka hanya munghana wa mina ku nga OG Flexa i Ndavia Mdluli risimu leri a ku ri risimu leri a ri ni motivate kumbe leri a ri ni hlohlotela ku ri um rin'wana ra masiku ni tikuma ni ri le joni ni ri karhi ni um ni phuxa koho swa music wa mina na swin'wana swin'wana so risimu leriwani a ni nga ri endleli mina ngopfungopfu a ni endlela un'wana na un'wana loyi a nga le makaya a swi lavaka ku ri na yena a tikuma a ri le Joni a tikuma a endla swin'wana swin'wana leswi a endlaka swo eJoni ku ri swi ta kota ku humelela eGoli a yi fambeni

egoli track number four so ni nge yi hlamuseli swin'wana yi ti hlamuserini yoho sweswinyana hi ya ka track number five eh ku nga umshayelani eh umshayelani i risimu leri ni nga ri release or ni nga ri humesa 2021 hi february eh, yi vulavula hi abuser or xanisa eh, vavasati risimu leri a ku ri ku khuza ku ri eh, hi nga va bi vanhu lava eh, umshayelani track number five eh, risimu ro hetelela so ni ta rhandza cancer ka un'wana un'wana eh, loyi a nga vukela performance ya mina a yi rhandza ni loyi A ri karhi a yingisela ka Munghana Lonene FM. Ndza khensa swinene. Ndza khensa ka Munghana Lonene FM ku ve ni va va ni amukerini va va na mina ka siku ra namuntlha. So ni ta va ni ri karhi ni release-a music wa mina ni ta release-a E_P sweswinyana ku nga ri khale ku nga Pressure E_P. na tshemba mi ta yi tsakela swinene ndza khensa ka un'wana na un'wana loyi a nga le ku ni yingiseleni ndza khensa ka munghana lonene ndza khensa ka vanghani va mina ndza khensa ka east coast entertainment ku ve ni va ni pfumelela ku ri ni endla show leyi inkomu omshayelana a yi fambeni